F'Ottubru li għadda ġie ċċelebrat is-Sinodu tal-Isqfijiet msejjaħ mill-Papa Franġisku li tkellem dwar iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali. U għaldaqstant kienet xi ħaġa mistennija li fid-dokument finali maħruġ fi tmiem dan is-Sinodu, l-Isqfijiet li ħadu sehem tkellmu dwar l-importanza tas-seminarju bħala il-post fejn żgħażagħ li jħossu s-sejħa biex isiru saċerdoti ministri tal-Knisja jkunu jistgħu jirċievu l-preparazzjoni għalihom. Nista' ngħid li dan id-dokument finali jolqotna fuq tliet punti. L-ewwel punt huwa l-fatt li d-dokument jirrikonoxxi l-fatt li ż-żgħażagħ tal-lum hemm fihom tendenza ta' individwaliżmu li tajjeb li tiġi megħluba ħalli dejjem aktar jidħlu fl-ispirtu tal-komunità. Mhux ta' b'xejn li fil-paragrafi ta' dan id-dokument insibu appell sabiex kull persuna li tersaq lejn il-bieb tas-Seminarju nkunu nafu aħjar l-istorja imgħoddija tagħha, nivverifikaw kemm hi persuna li għandha għeruq f'komunità li hi kapaċi tidħol fi ħbiberiji ma' persuni u żgħażagħ ta' mpara, kemm hi persuna li kapaċi tidħol fi mpenn fl-istudju jew fix-xogħol li hi tagħmel, u fuq kollox kemm il-kandidat li msejjaħ għas-saċerdozju huwa bniedem qrib il-foqra. Għalhekk nistgħu naraw li d-dokument finali iħeġġiġna biex dejjem aktar il-persuna li tersaq sabiex tibda mixja ta' formazzjoni għas-saċerdozju, tkun tabilħaqq persuna li kapaċi tiftaħ qalbha għal dak li l-Mulej jixtieq minna, tkun persuna ta' relazzjonijiet. Imbagħad, aspett ieħor li nħoss li nistgħu nilqgħu bħala seminarji għal dan iż-żmien partikolari li l-Knisja qiegħda tgħix huwa l-fatt tal-komunità. il-komunità tal-Knisja, li l-ebda sejħa li l-Mulej jagħmel mhija sejħa maqtugħa mill-bqija. U għalhekk importanti f'punt minnhom jitkellem dan id-dokument li l-persuna li tħoss is-sejħa biex timxi wara Ġesù u tingħata s-servizz tiegħu tiġi mħarrġa fiż-żmien tas-seminarju biex bħala gwida tal-poplu ta' Alla ma timxi qatt b'mod awtoritattiv, awtoritarju, mod li taħkem fuq l-oħrajn, imma dejjem tħaddem is-setgħa ta' tagħha bħala servizz b'mod awtorevoli. U l-isfijiet semmew punti li nixtiequ nivverifikaw flimkien mal-kandidati tagħna. Il-punt tal-klerikaliżmu, jiġifieri li persuna li tkun fis-seminarju ma tfittixx li tiġi moqdija hi, imma dejjem aktar issawwar fiha atteġġjament Jixbah 'il dak ta' Kristu qaddej li ġie sabiex mhux ikun moqdi imma jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa għall-oħrajn. Ukoll il-ħila li seminarista jkun kapaċi jaħdem mhux għal rasu imma flimkien m'oħrajn. Il-bżonn li fil-ħajja tiegħu s-seminarista jkun persuna trasparenti, ktieb miftuħ u li jħalli min imexxih. Dan kollu jafakkarna li. Is-seminarista qiegħed f'mixja li hi mixja wkoll tal-poplu sħiħ ta' Alla. L-aħħar punt li naħseb li huwa sfida għal seminarju huwa l-appell li l-Isqfijiet jagħmlu sabiex il-figura femminili tieħu rwol aktar importanti fil-qasam tal-formazzjoni, jgħid kemm hu meħtieġ li anki fil-ekipp tal-formazzjoni ta' dawk li janimaw il-komunità Ikun hemm persuni, nisa li jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom, dak il-ġenju femminili li jaf ikun ta' ġid għall-istess formazzjoni tas-seminaristi. Għaldaqstant huwa dokument li ilna jimpenjana u li tajjeb li aħna nilqgħu dak li l-Ispirtu s-Santu xtaq iċaqlaq għalih il-qlub tar-rgħajja tagħna u li aħna bl-għajnuna tal-Mulej